Ýerde diýdi. Gelip hemme kim surata düşýär zat etýär.
Kak skazat. O wagt häzir biziň şo wagt wagtymyz ýyldyz bilen gürleşmek. Adam bilen gürleşesim gelenok. Başga aýdymçylarda-da şeýle. Ol ýyldyz keseli oň ýaly. Mende wapşe oň ýaly zat ýok. Ýöne.

Bu gün biziň studiýamyzyň myhmany diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurtlarda hem meşhurlyga eýe bolan ýaş aýdymçy ýigidimiz Farhat Öraýew. Ilki bilen salam, biziň studiýamyza gelip bu gün myhman bolanyň üçin köp sagbolsun aýtýas. Sag boluň size-de sylap çagyrynyňyz üçin köp sagbolsun aýdýas. Sag boluň. Indi biz hemişekiler ýaly ilkinji sowaldan başlaýas. Biziň birinji berjek soragymyz, nirede we näçinji ýylda dünýä indiňiz? Men bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylda oktýabryň aýynyň ýigrimi bäşinde Seýit şäherinde dünýä indim. Hawa.
Indi biz Meşhur adamlar diýen gepleşigimize gelýän myhmanlaryň ählisinden soraýas maşgalasy barada. Ýöne biz siziň instagramyňyzy, internet torlaryňyzy gördük. Şonda bilýäs siziň gelniňiz, şeýle-de iki sany oguljygyňyz bar. Biriniň ady Azatbek, beýlekisiniň adam Owazbek. Sag bol. Sag bol. Alla jana şükür. Indi biz köp yzarlaýas ýaňky diýşim ýaly köp görýäs sizi. Soň şonda siz Özbegistanyň halk artisti Azatbek Nazarbekowyň şägirdi. Size pata beripdir köp duşuşyklar geçiripsiňiz bile. Soň şo ogluňyza şonuň adynyň hatyrasyna Azatbek goýduňyzmy? Hawa şu halypaň hormatyna Azatbek diýip şoň adyna. dakdym. Hawa.
Indi tomaşaçylar şu wagt size bir zat ýetdiresim gelýär, ýaňy gepleşigimiziň başynda aýdanymyzda diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurtda hem meşhurlyga gazanan aýdymçymyz diýip aýtdyk. Ýagny men şu ýerde size bir düşündirip geçeýin. Elbetde Farhat Öraýew Özbegistan Respublikasynda, Täjigistan ýurtlarynda birnäçe toýdur dabaralarda çykyş etdi. Indi şu taýda berjek soragym, Şu toýlarda çykyş eden wagtyňyz siziň bir sazandaňyzdan soradyk. Sazandalaryňyzyň biri aýtdy, Şol ýerde diýdi, gelip hemme kim surata düşýär, zat etýär. Şonuň diýä, daže diýä bir owurt suw içmäne-de wagty bolmady diýä. Şo dogrymy, ýalanmy? Hawa, dogry. Aňryk toýlara gidýärdik. Onnoň eý olaň toýlary bara bir alty sagat gidýädä. Haw. O alty sagatlap toý gidýä onnoň a toýlarynyňam iň kiçijik az adamly toý diýeniňem bir bäş ýüz adamlyk bolýada. Hä. Onuň normalnja toýlary eýýäm o bir müň bir bir müň bir ýarym müň adama çenli bolýa. Hawa. Aý onnoň şonça adam bilen ýaňky toý gidýä-dä onnoň öýüne gaýdan diýengi-de ýarysy gaýdanda-da polibom gidýä onnoň alty sagatlap toý bolýa şoň bir aýdyp başlanyňda bir iki sagat durman aýdýaň şonça-da durman adamlaram tans edýä iki sagatlap aýdýaň Onam bir on bäş minutjyk perekür bolýar. Hawa, dynja. Onda on bäş-ýigrimi minutiň içinde diňe aýdym aýdyp duranda tagam sugra düşüp durýarlar. Hawa. Sugra düşüp oturýarlar. Ondan ýaňky perekürde-de ýene sugra, sugra. Onam ýaňky bir müň bäş ýüz adam bilen, bäş ýüz adam bilen sugra düşeňde-de gidýär-de, onam şoň ýaly hakyky. Halal sowuk gaýdýardyk. Hawa, dogry.
Indi siz daşary ýurduna bardyňyz, siz Türkmenistanyň raýaty. Şol ýerdäki halk, muşdaklaryňyz sizi nähili garşy aldy?
Indi şo Türkmenistan daşary ýurda Türkmenistandan aýdymçy çagyryp, özüňiz nähili pikir edýäňiz? Polýubomy şo taýy çagyrýan bolsa garşy alyşam başgaça bolýar-da. Türkmen özbek dostlugy Hudaýa şükür gowy. Öňdenem gowy bolup gelýär, şu wagtam gowy. Şonuň üçin barýardyk, örän gowy garşy alýardylar. Gowy garşy alýarlar. Indi köpler size aýtýar, Ýyldyzsyraýarlar ýa bir ulumsy diýip aýtýarlar. Şonda-da siz öz abraýyňyzy. Dogry diýsem ýalňyş biler. Hawa, şonda-da siz öz abraýyňyzy saklabilýäňiz. Köp işleýäňiz, köp zähmet çekýäňiz. Indi siziň meşhurlygyňyz, tanymallygyňyz size zyýan ýetirdimi? Nähili täsir etdi durmuşyňyza?
Oňa näme, nähili jogap bersemkäm? Zyýan ýok, zyýan ýetirenok. Indi ýaňky Näme zýozdny bolezn diýilýärdi. Hawa, ýyldyz keseli. Ýyldyz keseli hawa.
Oň ýalyna näme şu aýdymçylar şoň ýaly diýip neme edip pikir edýär. Hakykatda oň ýaly däl. Häzir aýdyşyňyz ýaly kän işlenýär. Ony ýat kän ýataňok diýse-de bolýar-da, onda postoýanny naprajeniýada işleýän ýadaw. Käbir adam bilen Soň bir zat gürleşjek bolýar seň bilen. Bizem postoýanno hemişe aýdym aýdyp ýörensoň wara, käwagt şo gürlemäge ýaltanýan. Ýa şo kyn-a sebäbi golosowoý swýazkalary işläpdi onuň, ýadaýaň, gürlemäge-de ýadaýaň. Onnoň ýeke soragyna ýekeje jogap berip goýýaň, onnoň aý adam bilen gürleşesim gelenok. Şeýle neme bolýar-da. Kabul etýär. Hawa, ol ýyldyz keseli oň ýaly dämika diýip pikir edýän. Başga aýdymçylarda-da şeýle. Hawa, hawa. Hawa, diňe men. A mende wapşe oň ýaly zat ýok. Ýöne şo zat bolýar ynagda. Diňe bir aýdymçylar däl, meselem, özüňiz hem, liboý bir başga adam, başga edara işinde işleýän adam günuzyn işini işläp, onuň öýe gelensoň, nätanyş adam şoň bilen bir zatlar gürleşjek bolsa, şoň ýakanok, şoň çaýyny, çöregini iýip ýatsa bolýar. Şeýmede-de şo zatda, onuň aýdymçylarda-da. Onda käbir dogry düşünýär. Käsi dogry düşünenok. Hawa, şo dogry düşünmeýärler onuň. Şolar ýaly.
Şeýle gürrüň edýärler dagy.
Hawa.
Indi siziň irki şekilli aýdymlaryňyza, klipleriňize tomaşa etdik. Şol döwürde siziň bir agyr geçen çagalyk ýyllaryňyzyň bolandygyny bildik, dogrusyny aýtsam. Indi şol çagalyk ýyllaryňyzda pikir etýärdiňizmi? Häzirki indi şeýle men tanymal bolaryn, Şeýle öserin. Şol çagalyk döwrüňiz siziň häzirki wagtyňyza gelmäge nähili täsir etdi?
Indi çagalyk döwrümde edil muň ýaly derejä ýeterin diýip pikir etmeýärdim. Ýöne şo wagtlar arzuw edýärdim, iň bolmanda şu Indi aýdymçy bolmak höwesi dörenden soň. Indi eýýäm aýdym aýdyp başlandan soň. Näçe ýaşyňyzda döredi?
Ilkinji aýdymy bara men 4-nji klasda aýdyp başladym. 4-nji synpda. Hawa, 4-nji synpda Nowogodniý ogonýokda. Şonda aýdyp başladym. Onuň şondan soň gördüler, mekdebiň nähili çäresi bolsa men mekdebiň aýdymçysydym, iň aktiw aýdymçysy. Ondan eýýäm şondan soň okuw gutaryp, medeniýet öýünde işläp başladym şo wagtlaram. Şo wagt arzuwym diňe iň bolmanda bir Türkmenabat şäherinde tanalyp bilsem. Şonda armanym ýok diýýärdim. Indi Allajana şükürler şu günlere ýetirdi. Ýöne beýle derejelere ýeterin diýip pikir edemokdym. Pikir edeňizokdyňyz.
A öz ogullaryňyz bar da indi siziň iki sany ogluňyz şolar haýsy hünäri ele alar diýip pikir etýäňiz? A
bu zady menä toşna aýdyp bilemok sebäbi çagaň günde bir bir tüýsli öwüsýädä ondan bir gün neme sporda sporda neme edýä aýdym tagyn diňläp Eşit, näme edip ýörýärler? Sluhlary bar, sluhy bar, ritm çustuwa, tanans gowy çust edýärler. Ýöne şo şuňa ikisinde-de şo period boldy. Gzette bir bir ýaşdan, bir ýaşdan biraz geçen wagtlary ikisinde-de. Şo ýaşlarynda aýdymy gowy näme edýärler. Aýdym postoýanno aýdym diňläp, hiňlenip näme edip ýörýär. Onnoň ulyma birazjyk ulaldy. Sporda näme edip gitdi? Ýykgyn etdi. Hawa, ýykgyn etdi.
Onuň arasynda ulalsam magic bolýan ýa. Ýöne sportam gowy görýär, özi höwes edip gidýär. Ondan kiçimi, kiçim hem şeýle. Onam bir ýaşdan geçenräk, geçenräk wagtda diňe aýdym-saz, diňe nauşnik gulagynda öýde gygyryp hem edip, ondan häzir birazjyk ondan ulalansoň ýam aýdym birazjyk galýar-da, ýagny başga işler bilen şeýle. Şoň üçin. Edil nähili ugurdan gitjegini men toçna aýdyp bilemok, ýöne häzir hersinden neme bolsa öwredip otyryn, şahmdam öwredip otyryn. Sportda-da bar, ondan başga näme, indi aýdym-sazam neme edemok, sýomka eden bolup özlerini wideo alýarlar, menem neme edip durýan şo. Belki haýsyndan neme bolup gitse, aktiw bolup gitse. Şondan giderin. Inşallah, Allajan haýsyndan ýol berse, gidiberýär.
Kiçijik şäherden şol döwürler, irki döwürleriň gürrüňi, paýtagta üç sany oglan baryp, meşhur EBM gruppada çykyş etdiler. Sizem şu Diýar diýen grupba bilen bilelikde şolar bilen bile çykyşlary guradyňyz. Ýöne Diýar diýen grupbaňyz dagady. Näme üçin?
Şol wagt Swit şäherinde, ýaňky aýdyşym ýaly, medeniýet şäherinde işleýär, medeniýet öýünde işleýärdik. Onuň aýdyma höwesimiz-a ýanymyzda-da ýene ine Döwran, Wepa diýip dostum bardy. Şo wagt IBM Gruppo, Ýyldyz wagty bulary görüp höwes edýärdik. Eý, dawaý bizem şeýdip şuň ýaly aýdym aýdaly zat diýip, ilk-ä şo Seýit şäherinde kiçijik konsertlerde edil şolaryň aýdymlaryny aýdyp karaoke edýärdik. Karaoke edip şolaryň aýdymlaryny aýdyp, meňzeş eşikler edip. Edil şolary kopirować edýärdik. E, onda oň olar geldi, şähere konserde geldiler, Seýit şäherine. E, şonda tanyş bolduk, gürleşdik. Wapşe, o wagt, häzir biziň şo wagt wagtymyz Ýyldyz bilen gürleşmek, wapşe duýgy başgaça-da. Ondan şeýle bir arzuw edýän, hakyky özüňem şeýle Ýyldyz bolaýsaň diýip. Hakyky-da onnoň. E şonda ýene arzuwymyz
Rüstem geldi. Hawa.
Dawaý bu boluşda ýöreme, mundanam bir gowy zat etjek bolup göreli. E ondan adam tapyp şolaň ýanyna dostluk tapyp olaň ýanyna gitdik, Aşgabada gidip tanşyp. Olar bilen onuň ýanky Diýar gruppa saz dawad etdik, şu ABM gruppa gruppaň nemesi Mekan solisti-da. Mekan kömek etdi, sag bolsun. Ondan soň işläp gitdik. Aý, bir ýyl dagy bular bilen gastrol etdik, aýlandyk. Gowy hezil boldy. Ýöne indi uje şo wagt eýýäm ýaş bir ýere bardy. Ondan özümiz gazanmaly. Eýýäm wagt geldi, öýlenmeli wagtyň Onuň şoň onuň şo puluň aladasyna neme edip başlaýaň? Maşgalaňa. O höwes, aýdym aýtmak höwesi başga zat ýöne eýýäm ýaşyň bir ýere baransoň şo zatdan kellesini agyrdyp başlaýaň onuň. E görýäs weli çota ABM grupba özi bar. Onuň bizem olaň kapiroşigi. Onuň edil şoň ýaly zat bize nesip etmejek belli zada. Aý ondan her kim öz ugruna daway ogullar biz mundan amoýin çörek görnenok her kim öz ugruna gitdi ondan menem o wagt şou biznes olaňky diňe konsertdi diňe assannoý konsert konsertden gadan ondan bizem Men toý sistema geçdim. Olar hem her kim öz işi bilen, men hem şo toý sistema geçip gitdim. Hä, şeýdip dagadyňyz.
Şeýdim, şo.
Assaňly sebäp şol-a. Indi maşgalaňyza, konsertlere, toýlara, dabaralara, sporta, ählisine nädip ýetişýäňiz? Ýa şu gün şuny etmeli, ertir muny etmeli diýip, bir sanawy düzýäňizmi, gün tertibi? Edil,
Plan plan nähili? Plan düzülýär, ýöne edil ertir biri gün şuny, ondan soňky gün ony toçny plan düzüp bolmaýar, sebäbi polibom üýtgeýär. Hawa. Ýöne gündelik režimde, e, meselem, toý, e, toýdan öň e, trenirowkamy hökman aýyrjak bolýan. Elbetde, o öý başga öý işleri, eýle-beýle zat çykmasa, Ondan şu gündize bir, bir ýarym iki saatjyk sport, ondan soň toýa. Ondan arasynda ýaňky toýdan soň studiýa gidýäň. Ondan bizem ýaňky Instagram, elek täzeliklerem, neme işläp durmaly. Ondan toýdan soňam polibom şu zatlara-da wagt aýyrýan, ondan giç ýatýan. Ondan ertir turup, toýuň nähili başlaýşyna, diňe şäherde toýlar däl, oňa-muňa gidýän. Etraplara, paýtagt.
Ýöne klipleri ine şu boş günlerimize ýa-da eýýäm boş wagtyň bolmasa hökman bir boş wagt goýup, ýa klip üçin gün aýyrýas sany, oňa eýýäm öňünden şo plan düzülýär. Meselem bir iň azy bir iki hepde öňünden dawaý şu klibi edýäs. Şoň ssenariýasy, ýa-da taýynlyklary edilýär. Hawa. Şeýleräk. Ine biz bilýäs siz birnäçe meşhur aýdymçylarymyz bilen paýtagtymyzdaky meşhur aýdymçylar bilen hem duet çykarýaňyz. Yzygiderli işläp durýaňyz. Eliňiziň boşadygyndan-a diýibiljekkäs ýaly köp işleýäňiz-ä biz hem görýäs. Siziň belli bir öňüňizde goýan maksadyňyz barmy? Şu irginsiz işleýäňiz-de.
Edil öňümde goýan maksadyma Hum Alla jana şükür ýetdim diýsede bolýa. Hawa. Ýöne diňe häzir indi şo adamda şeýlede onuň şu diýýän häli Türkmenabada tanalsam bolýa diýýär. Hawa. Onuň Alla jana şükür Türkmenistana tanaldyk daşary ýurtlarada näme de bolsa tanaýanlar bar oň ýaly diýjek däl şo her kim tanaýar diýip ýöne. Onuň arzuwy durma ýok ekeni-de. Ýene şo aslangoý maksadym durmaly däl. Diňe işlemeli. Halka hyzmat etmeli. Näçe näme täzelik edip bilseň, şony durman etmeli diýen maksat şol. Edil men şu derejä ýetjek, dünýä tanaljak diýen nemäň maksadym näme aslangoý toçkasy ýok-da. Sebäbi Ol o zat nesibe diňe Allaň Allaň elinde. Allaň ygtyýarynda. Şoň üçin meňki diňe durman işlemek. Siziňki diýmek onda öz edýän işiňizden lezzet almak. Hawa, hawa. Eger-de durmuşyňyzy birnäçe ýyl yza dolasak. Şonda durmuşyňyzda goýberen ýalňyşlyklaryňyzy düzederdiňizmi? Näme zat düzederdiňiz?
Edil durmuşda men edil oň ýaly bir ýalňyş iş etdim diýip diýip biljek däl. Sebäbi ýalňyş iş etmeýän adam, ýalňyş etmeýän adam ýok. Ýöne edil oň ýaly gruby oşipkalar zatlar edilenok. Ýöne. Ökünen zadyňyz barmy? Ökünýän zadym. Aý bilemok şol diňe ökünýänje zadym şu ejem aýrylmazdan öň şu diňe şu aýrylýan aýryljany bilen bolsam şu şu ýanyndan şu iň bolmanda ölýänçä ýanyndan aýrylmaryn diýip Çagadyk da biz. Diňe, diňe daşa çekýär, daşda oýnajak bolýar. Ondan şo aýryljagyny bilenim-de, şoň ýanyndan aýrylmazdym diýen şo zada ökünýän bolaýmasam başga bilemok.
Häzir biz bilýäs, siz Abadan Halmedowa bilen duet çykardyňyz. Şo barada-da gürrüň beräýiň. Abadan Halmedowa bilen E şu aýdymdan şu wagt işleýäs. Indi ýekelikde aýdym çykarýan. Her kim häzir bir adamlara interesno bolar ýaly neobyçnyý bir zat etmek kyn. Her kim adamlaryň göwnünden turmagam kyn. Soň şo gözlegde bolýan. Näme täzelik etsekkäk, näme näme etse bolýar. Onda oglanlar bilen maslahatlaşyp, şu Abadan Halmädowa bilen stilimiz birazjyk Ha o gabat gelýär. Gabat gelýär. Ondan dawaý şoň bilen bir duet edeli diýip aýdyşdyk oglanlar bilen. Ondan oňa-da maslahat etdik. Olardanam olaram kakras-taky olaryňam pikiri şeýle eken, şu stilimiz dogry gelýär diýip. Ondan şo wagt kak ras bir bir aýdymymyzam bardy, çykarylman duran aýdym. Şoňa iki aýdym hödürlendi, şo orta atyldy. Şonda hälki diňe-diňe aýdymymyz.
Çykardyňyz. Dogry geldi, ondan şeýdip işläp gitdik. Hawa.
Indi mümkin bolsa şu ýerde bir aýdymy hiňlenip beräýiň. Şu aý çykaran aýdymlaryň içinden Söhbet Jumaýew bilen Ýok indi aýdym. Hawa, meşhurlyk gazanan aýdymlaryň biri. Özüm hem şu edil şu wagta çenli çykaran aýdymlaryň içinde özüme iň gowy gowy gelen hawa gowy gelen aýdym şo boldy. Şony bir heňlep beräýin.

Ýok indi.
Sag boluň. Mahmal owazyňyzam belentden belent ýaňlansyn. Sag boluň, minnetdar.
Indi siziň muşdaklaryňyz kän. Ony özüňizem bilýäňiz. Indi öz muşdaklaryňyza bir aýtjak arzuwlaryňyz bardyr, ýetirjek arzuwlaryňyz bardyr. Näme arzuw etýäňiz?
Uçdaklarymyza çuňňur minnetdarlygymy bildirýän şeýle çykarýan aýdymlarymyzy diňleýärler bizi gowy garşy alýarlar çuňňur minnetdarlygymy bildirýän janlary sag bolsun inşallah şulaň muşdaklaryň hemmesiniň toýlarynda maňa hyzmat etmek inşallah nesip etsin. Nesip bolsa. Başga sizede sylap maňa Jeýhun TV kanalyna köp minnetdarlyk bildirýän sylap çagyryňyz üçin köp sag boluň sizede işiňizde üstünlik. Sag boluň sag boluň siziňem owazyňyz belentden belent ýaňlansyn mundan beýläkde işiňizdede durmuşyňyzdada diňe üstünlikler hemraňyz bolsun. Sag boluň.